Helo, Mister Mathias Finn, ac uh, heddi fi'n mynd i ddangos chi sut i creu siart gant. A chi'n siŵr yn gofyn pa mae angen i fi creu siart gant? Wel, yn gwaith blwyddyn deg ac un ar ddeg mae angen trefnu ein gwaith a trefnu ein amser. Ac un o'r well, tools yn gallu defnyddio ar gyfer wneud hyn yw siart gant. Ble chi'n cymryd problem mawr, torri fel lan i'r is dasgau a wedyn penodi amser ar gyfer pob tasg. So, Mlaen â ni. Fan hyn mae gyda fi dudalen o Google Sheets. Chi'n gallu gwneud hwn gyda Excel hefyd, ond dwi yn gwneud e ar Google Sheets ar hyn o bryd. So, peth cyntaf dwi wedi gwneud, dwi wedi ysgrifennu'r label fan hyn, Siarc Gant Gwefan Tiwtorial. Nawr, cofiwch, os chi'n gwneud hwn ar gyfer rhywbeth arall, byddwch chi'n defnyddio rhywbeth arall fan hyn. Nawr, peth cyntaf dwi'n mynd i rhoi lawr, dwi'n mynd i rhoi y tasg cyfan dyddiad dechrau a dyddiad gorffen. Nawr, fe ddylech chi gwybod pa mor hir mae tasg yn mynd i cymryd. Ydy yn mynd i cymryd wythnos, pum wythnos, beth bynnag. So, gyfer fan hyn, dwi'n mynd i rhoi falle lawr y dyddiad heddiw. A dyddiad heddiw yw'r 30 o'r trydydd 2019. Nawr, falle mae e'n mynd i cymryd fi, dwi ddim yn gwybod, fi'n jyst yn mynd i edrych ar yr cloc fan hyn. Fi'n mynd i, mae'n cymryd fi lan falle i mis Ebrill, falle nawfed, so fi'n rhoi nawfed lawr fan hyn. So nawfed o Ebrill lan fan hyn. Nawr, Ond mae angen chi ysgrifennu lawr beth yw'r tasgu yn union. So, os ych chi'n edrych ar y gwaith fan hyn, chi'n gweld tasg un ydy ymchwil. So, beth gallen ni wneud nawr? Just teipio mewn ymchwil mewn i fawr i wneud e, dwi'n meddwl. Ie. Nawr, os ych chi eisiau gwneud hwn bach yn fwy, gallech chi just clicio fan hyn a symud e, a dyna ni'r tasgiau i gyd. Nawr, beth ni'n mynd i gwneud nawr yw teipio lawn fan hyn pryd fyddwn ni'n dechrau a gorffen pob peth. So, yr ymchwil. Nawr, ni'n mynd i wneud yr ymchwil y gwers uh, cyntaf hyn fan hyn. So, ni'n mynd i ysgrifennu y ymchwil mewn fan hyn. Ac wedyn ni'n mynd i gorffen yr ymchwil y dyddiad hyn hefyd. So yna gyd i ni'n mynd i gwneud wedyn yw copio hwn ac wedyn gallwn ni gyd o fe mewn i fan hyn. Nawr, y cam nesaf. Mae hwn i gyd lawr gyda fi. a beth dw i'n gallu gwneud, wneud y siŵr dw i yn fformatio fe fel, um, fel uh, amser. Okay. So, wedyn, beth i ni'n mynd i gwneud, i hela fe edrych nes, falle, gallwn ni'n mynd i fformato, gallwn ni'n mynd i lain, a gallwn ni mynd i lain right. Fydden nhw gyd yn edrych yr un peth wedyn. Reit, y peth nesaf mae angen i ni wneud wedyn ydy rhoi mewn y dyddiadau i gyd. Nawr, mae rhai o'r dyddiadau mewn gyda ni, so beth gallai i wneud yw jyst clico ar y dyddiadau. So dyna'r dyddiad cyntaf. Wedyn, gallai clicio fan hyn, y dyddiad nesaf, so 21. Wedyn, gallai clicio fan hyn y dyddiad nesaf. Chi'n gallu gweld, fi jyst yn cymryd y dyddiadau o fan hyn, oce? Okay? So dwi ddim yn gwybod meddwl gormod. A wedyn, fi'n clicio fan hyn, a nawr fed. A wedyn, fi'n clicio fan hyn, uh, yr un ola, fan hyn. Okay. O, oh, actually, yr ail y pedwerydd mae angen i fod fan hyn. Ac wedyn fan hyn ydy yr y dyddiad ola, sef y nawfed. Nawr, chi'n gallu gweld fan hyn bod y dyddiad ddim yn quite yn edrych yn iawn. Ac os dwi'n troi'r dyddiad, dwi'n gallu just uh, clic y bwtwm, uh, well, clicio arno fe, Wedyn mynd lan i format, wedyn fi'n gallu mynd i text rotation a dewis rotate up, a mae'n rhaid yn fan hyn. Na, chi'n gallu gweld, dyw hwnna ddim yr un maint o gwbl, so beth fi'n gallu gwneud ydy just wneud e yr un maint. A beth mae angen chi'n neud nawr yw ffiwio cwbl mewn. So mae tasg uh, cyntaf hyn, mae'n cymryd yr amser i gyd, so fi'n jyst yn lliw mynd fan hyn, a wedyn byddai'n mynd ac lliwio fe mewn. So os fi'n lliw mynd i format, oeddi e yn mynd i rhoi y ffil i fi fan hyn nawr. Oce, okay, fan hyn, chi'n gweld fill colour, so fi'n llenwi hwnna i gyd mewn. So chi'n gallu gweld nawr, 13, fydd hwnna yn cael ei wneud ar yr 13, so lle clicio fan hyn, a lle cliwio mewn. 21, mae hwnna'n mynd i cymryd, so lle i mynd fan hyn, a lliwio fe mewn. Wedyn, 28 i'r Ola, oce, okay. creu dudalen. So gallwn ni clicio fan hyn. Wedyn, tiwto nawfed i'r ailfed. So, ailfed i'r ailfed, ailfed, ailfed, ailfed. So, basically, fan hyn mae hwn i fod. Mae ei camgymeriad bach. Felly, wel, fi jyst yn lliwio fe gyd mewn. Mae rhai pethau yn cymryd fwy o amser, mae'r pethau eraill yn cymryd bach llai o amser. Dim problem. Wedyn, beth dwi'n mynd recordio, mae hwnna yn cael ei wneud ar y nawfed i gyd, a gallai jyst mynd i gyd. Nawr, chi'n gallu gweld nawr fan hyn, mae gyda fi naw tasg. a mae gyda fi un dou tri pedwar pump gwers, a chi'n gallu gweld nawr be sy'n cael ei gwneud ym mhob gwers, a be gallai ei wneud nawr yw jyst mynd fan hyn a jyst rhoi'r bocs o gwmpas i gyd, a mae hwnna'n mynd i jyst tacluso fe lan. A dyna ni, siart gant syml yn defnyddio Google Sheets. Y peth pwysig yw beth yw'r tasg cyfan, a wedyn torri'r tasg cyfan lan yn is rhannau. Gwybod pryd i chi'n dechrau tasg, pryd mae rhaid gorffen y tasg, a wedyn gallwch chi nodi lawr wedyn pryd i chi'n mynd i gwneud pob peth. Dyna ni. So, hwyl am nawr, cofiwch hoffi, cofiwch chymod, subscribe o, ac hefyd cofiwch um, rhoi sylw lawr ar y gweilod os mae gyda chi unrhyw cwestiwn o gwbl. Diolch, a hwyl am nawr.